Mega tsɔ mɔnu kpɔkpɔ yɛ ga le ŋkuɖodzi ƒe dzesi fiam. Ko ɖe míade gbe ya zã do egbe ŋuti. Ɖeko míate ŋu aɖee fiae to mɔ etɔ̃ aɖewo nu. Nuƒoƒo, nuŋɔŋlɔ. kple ŋkɔtsɔtsɔwo me ta anyo be ne míanɔ ŋutidɔ wɔm. Egbedoname, gbedoname le mía degbea me hatsotso ene li menya. Hatsotso ene, ʋeyiʋi gbedoname hatsotso ene eer ŋdi, ŋdɔ, ŋwale, fiẽ eye le nyakoŋtabubunua ŋdi. Etso magblɔ be zã woga wuieve ŋu va se ɖe ga wuieve ŋdɔ ta ye wòkplɔ mí kɔ ge ɖe ŋdɔ me. Ta ŋkeke me ŋdɔ me ga wuievea ye wòava va se ɖe ga etɔ̃ ye nye ŋdɔ. Wogayɔnɛ hã be ʋeɖota. Toɖo be ne efɔ ta dzia akpɔ be eʋee le wò tame. Teƒe ɖe sia ɖe yi ke le ko akpɔ be eʋee le wò tame. Wogayɔnɛ be ʋeɖota. Mídona ŋdɔ ŋɖuɖuɔ ku le ƒe kpui me la ŋdɔ ŋdɔ. Ekiɛ ƒe boblo kom dom mele nye be abia ɖe míteɔ mía nɔewo ŋuti ko ado gbiɛ ɛhɛ English gbe me tɔ ma ɖe ɛhɛ kpoetɔ good morning, good afternoon, good evening. Ne amie be good morning hã ko gblɔ be good morning nɔ be afternoon ko be afternoon ne evening hã nenema ko gblɔ be evening. Míede gbiɛ ŋegbe tɔ ɖe. diditɔ li yake mediditɔ ye o. Míazẽ nunu yi ke míanya wɔ anya dze be womizã míede gbe ʋegbie. Ye koe nye mía ame aɖewo ƒe didi vevie. Ta ne ŋdi koa, hɔ̃ aɖo ŋuti be ŋdi ko mia nɔ mate ŋu ŋuti to kura ado gbe ma. Ne ŋdɔ ko ŋdɔ. Hafi etɔ̃lia nye wale. Wale le nyakɔnta ŋuŋu nu tso ga wuie ga etso ga etɔ̃ va se ɖe ga ade. Eye ɣemaɣi ma woagayɔe be ɣegbaŋgo, fie be eɣeɛ la, a ebu ta dzoe wogayɔna be ɣe ɣedagbo, ɣedagbo fie be ɣeɛ la eda gbo. Ne wogblɔ be nane da gbo la fie be nua bi, ebi la ebi tso wo nɔnɔme nu, wo dzɔdzɔti nu ta be wogayɔnɛ be ɣedagbo le ɣealɛ mee ma. Ta mi dɔnɛ be ɣealɛ tso ga etɔ̃ kɔ kpla ne ga ade eye tso ga ade. kɔ yi zã ga wuievea ye fie nyi dzi ete ta ɖeko akpɔ game la be oo ɣeyiɣi ka me ye le hã ke edoe ŋdi tso ezã ga wuieve se ɖe ŋkeke ga wuieve ŋdɔ tso ŋkeke ga wuieve yi ke nye ŋdɔ me yi ke ga yɔna be ɣe ɖo ta va se ɖe ga etɔ̃ me ga tso ga tɔ̃ va se ɖe Ga adea ye nye wale ke etsɔe de asi ne fiẽnyi, fiẽnyi ke gblɔna be asiƒomefli bu. Eye ame ƒe asiƒomefli la ebu. Ta míaƒe gbedoname ma míazẽ, míazẽ. Manye nu nyui ne viwò yi suku wò gbɔ ko wòkpɔ game ko o e e papa o dada e o e wale loo menya sea? Ŋdi ŋdɔ wale fiẽnyi. Mía domee de gbe ʋegbee.